Er mai yn Aberystwyth ac mewn trefi eraill rydw i wedi treulio'r rhan fwyaf o ddeuddiau fy oes, eto, hogyn bach o'r wlad ydw i, dyna oeddwn i ac mae'n debyg mai dyna fyddai byth mwy. a'r wlad yr ydw i'n sôn amdani hi ydi Sir Gaernarfon, neu ganolbarth y sir, Eryri, ardal lle mae'r Wyddfa yn frenhines ar y bryniau a'r moelydd o'i chwmpas hi. Y maen nhw'n ymddangos yn foel ac yn llwm i gyd. Er bod erbyn hyn rywfaint o goedwigaeth yn dechrau amharu ar y llymder a'r moelni yma. Nid oedd ond llymder anial byd di goed o gylch fy ngeni yn yr yr ei draw. fel petai'r cewri wedi bod erioed yn hir lymhau'r llechweddau ar bob llaw. A thros fy magu drwy flynyddoedd sy'n fachgendod yn ein cartref uchel ni, ymwasgai hen ffurf y mynyddoedd hyn nes mynd o'i moeli mewn i'm hanfon ni. Ac os bydd peth o'm defnydd yn y byd ar ôl yn rhywle heb ddiflannu'n llwyr, a'i gael gan gyfaill o gyffelyb fryd, a'r siawns wrth odrau'r Wyddfa ym mrig yr hwyr. Ni welir arno lun na chynllun chwaith, dim ond amlinell lom y moelni maith.
Dyna TH Parry Williams ei hun, yn rhoi ychydig o'i gefndir yn y rhaglen pan oeddwn fachgen ym 1966. Treuliodd o'r rhan fwya' o'i fywyd yn Aberystwyth, yn fyfyriwr yn gynta', yna wedyn yn darlithio yn yr adran Gymraeg, ag yn byw yn y tŷ yma, Y Wern, efo'i wraig, Amy. Ond er cymaint yr oedd Aberystwyth ar lan y môr yn ei olygu iddo fo. Fel da ni wedi clywed, dyn y mynydd oedd T.H. Parry Williams. A phan fydda fo'n sôn am ei gartre, i fro neu ardal, sôn fydda fo am y pentre yma, Rhyd Ddu, A'r hyn yr oeddwn i'w weld o'i amgylch a. Mae'n deud yn y rhaglen Pan oeddwn fachgen, fod y plwyf yn hynod, gan nad oedd yna eglwys, na mynwent, na phlasty. Ond mae o yn cyfeirio at y dafarn, a'r capel, a'r buarth fferm, ag un adeilad pwysig arall. Roedd yn y pentre hefyd ysgol a thŷ'r ysgol. Yn nhŷ'r ysgol y ganed fi yn un o chwech o blant. Yn nhad oedd ysgolfeistr yr ysgol yr adeg honno ac yno buo fo am flynyddoedd hyd i ymddeoliad. Yr oedden ni felly yn deulu go fawr, a'r cartre oedd canolbwynt cymdeithasol yn bywyd ni, y cartre a'r capel. Ac mae gen i lawer iawn o barch i'r hen dŷ'r ysgol yma ac i'r ysgol ei hun wrth gwrs.
Ond, Wrth adael yr ysgol yma yn un ar ddeg oed a mynd i'r ysgol fawr ym Mhorthmadog, ac aros yno hefyd yn ystod y tymor, mi oedd gadael pentre Rhyd-ddu wedi creu argraff ddofn ar TH Parry-Williams, y toriad mawr mae o'n ei alw fo.
Byw a bod yn 'y nghartre' uchel yn rhy du fu fy hanes i nes i mi gyrraedd fy unfed flwydd ar ddeg oed. Ar adeg honno y daeth y toriad mawr. Oherwydd ar ôl hynny, nid aros gartre fyddai fy hanes, ond mynd adre am dro bob gwyliau, a dyna fu hi byth ar ôl hynny.
Ar ôl y toriad mawr, roedd TH Parry Williams yn teimlo fel ymwelydd bron, fel rhywun o'r tu allan. Er bod hiraeth ofn nadw er nai am gartref wedi mynd i'r port, fel byddan ni'n galw'r lle, eto roedd pawb yn garedig dros ben wrth y bachgen bach o'r wlad ar ôl i mi gyrraedd yno, ac mi wnes amryw ffrindiau, ac oedd rhai pobl, yn arbennig pobl y tŷ lodgin, Yn garedig dros ben wrth ei. Mi dreuliodd o gyfnod yn fyfyriwr yn Aberystwyth, Rhydychen, yn Freiburg yn yr Almaen, a Pharis, a theithio'r byd cyn belled â De America. Ond dod nôl yma i Aberystwyth wnaeth o yn ddarlithydd, ac aros yma hyd i farw ym 1975. Ond yma, yn Eryri, oedd ei gartref ysbrydol, ac yn benodol ar fferm perthnasau iddo i fyny'n uchel yn y mynyddoedd rhwng Bedd Gelert a Phorthmadog. Pan fyddaf yn dod nôl ar wyliau, yn lle mynd i aros i'r hen gartre, mynd fydda ti hyd Parry Williams i fferm Bellennig yr oerddwr ymhell o olwg pobl. Yno roedd wedi gadael i ôl Mae peth o'i ddefnydd yn y byd heb ddiflannu'n llwyr. Roedd o 'di cyrfio'i enw'n gadarn ar un o ddustiau yr hen feudy, ac mae'r enw'n dal yno heddiw. Yn ôl Alun Llywelyn Williams, wrth gyfeirio at waith TH Parry Williams, bro ag angau fu'r ddau gynhyrfiad amlycaf i'w ddychymyg creadigol. Mae bro ag angau yn amlwg yn y gerdd Moelni, ond mae'n werth edrych ar y gerdd Tynfa hefyd. Unwaith eto mae'r bardd yn awgrymu bod yr ardal wedi mynd i mewn i'w hanfod o.
Os ydyw afon gwyrfai wedi troi duwch i dyfroel drwy fy ngweidlu fi, a rhyw dynghedfen dywyll wedi rhoi yn llais i minnau sŵn di sôn i lli, ac os yw bryniau arfon ar bob llaw yn gwylio yn eiddigeddus gwrth syth aeth. Fel y gwarchaeant beunydd oddi draw ar dro fy ngyrfa innau, ŵyl a gwaith. Nid rhyfedd. Canys y mae'r fan a'r oes yn cychwyn gyda'n gilydd, yn parhau ynglŷn wrth ein crwydriadau, ac nid oes dim a'n hysgaro, nes ein bod ein dau, er ymwahanu, yn trafeilio ynghyd, Yn mynd, ac wedi mynd, ond yno o hyd.
Mae yna dipyn o drafodaeth wedi bod ar be yn union ydy ystyr peth o'm defnydd. A'i waith o, i gerddi a'i ysgrifa, neu i enaid o. Y gwir ydy, allwch chi ddim gwahanu'r naill oddi wrth y llall, a bod y ddau yn wir. Roedd amlinell lom y moelni maith yn bod cyn T.H. Parry Williams, a bydd yr un amlinell yma wedi i bob un ohono ni ddistewi. Ond bydd rhan o TH Parry Williams yma am byth. Fel y dywedodd o mewn cerdd arall, mae darnau ohonof ar wasgar hyd y fro.